Otho ang'o motime jowadwa dak uluonga biye kata tuone. Nicho tuo tata apoya kwa ya uso nyoso. Apoya to unugu namba na dak nugocho na. Mayo mayo nyathi wanyang' monego. Woo! Konya u. Fani ko kata ngupo ya ko. Tulinga ni adon kinamba na. Woi, maye nyati wa. Nyati nga.
Kasa ni kata bando poko goleo e puodho. Bando pod numu. Baba miya pesa dhi ywako nyathi wa. Ah, ok inyade ko na laru ni ng'ato. Owadu Sama otho to en gi account mane okete pesa. Ang'o monego olo kata mia ariyo ariyo orne. Ang'o monego ode bedi kose ni dasa ahi. Dose oro na pesa chon malich. Omejo we miyo nyamera miri mana. We luonga no mejo to kuwa miya kasara. Fuku thuol nodonjo nyathi waweriwa. Kuwa miya kasara gi weche mag tho. Ma thuol nodonjo fuku ne koso ni ito ka. Tanzania ka. Mimi omondo nitie.
In matek. Mon manade michake rwake tho wa. Ah, ah to dong pesa mimi omondo ndimi miya madhigo thuol koro onge.
An an gi piero abich kuom maka Tanzania Gombei tang'e ni bo. To an gi 50 to nyoko ndiko na barua. To kime, to ngime nyu dong. Ama na ngana usdi ana no wadu to. To in maji kaw die kan idhi kwat iwito na diel achiel diel ok mako do usa ni odhi okonye. Ah ah, die kapar gi diel achiel molalo ke ywaga achiel apar nitie usna. Iwinjo?
Adhi manyo ni japeng mondo teri Tanzania oidh gi. Manda dicho poti jadi. Peng ok tinji buo sani ye. Peng dicho poti jadi. Rayu.
Ato na ngo jodo.
Tinega wujo. Ato ngati mu wujo wa kama.
Ah, itaki kukora piny gi ndiga. Ma ndiko mi dhi ma.
Mos mos.
Hey. Jodongo.
Idwa nega gi ndiga.

Chakre kawuono imany TikTok ichak wi. Gik mibiro miyo go dichuo chako gik ok adwa. Nong'iso watu na lutene koro kodi kodi. Nyaka ne piny ruo nyaka sani pok iluoko kata mana sani. Koro to natim nang'o ka koro achiewo adhi aomo pi. Dasta ba yudo kigo mana dasta kati kuluri mana king'iyo kama kama jaoda nitie. Kik achak ayud gima chal kamano.

Amosi. Eh. Hivi bado. Eh. Koro chief, uningeni unwa dose lwetu peko kiago lemb mon. Chief. Mane we abol lweta lis dhako ni dog. Ingi gima timore.
Eh. Ta ta piny ma nyako mondiso, ma nyako mwe dhaw ne ya tamba koso jaticha nyalo ka. Ingi gima timore. Eh.
Dhako ni ngeni chieng' moro mana kwiri ni ya dhako ni a- ariemb dhako ni ni ta mane kik ariemb dhako ni. Koro ne.

Ai ongude moto onge. Abira bira ka. Ongude moro onge madang abir. Ne. Ora mi winjo. Ada diti sara. Aga mula gu. Eh. Eh.
Sara. Sara. Neno ki ilima gokinyi. Alimi ka. Mm.
ayudo ka in gi chuny nyako kanyo wuoyo ni jati nyathi ma nyako ni ng'eni mana yago mana kuma ne antiere piny Londiani. E piny Londiani ku.
Mm. Onya lango koso onya luo mondemo dul. Onya luo malich mama ma ma ma magi nyaseme mwalo ka. To manyiego koro timo kambi yo. To kinyi ni dhako ni ndalo cha dong na kwiri mondo mi dhako ni odhi timbi kasa ni jatelo mwa miya miya tiji ku gweng'ni. Mm. Nyaka ibed gi dhako. Ema wacho. Mm.
Jogi dhi negore kaka aseneno. Ah, ka tek to mar dhigo ma. Tek. Eh. Kelna nyako ni ogona dust officer kucha. Many nyako moro tini dalaka. Mara maseyude midwaro. Ah, ah ok ni mm.
miseyudo. Mm. Awacho wach maler. Nyiri malando iwa dosi ukia tiyo. Nyisa wach achiel niya, mm. amanyi machielo malando kama, akelo ofisi kacha. To koro ka ji onego ne ka ok an ni dibiro ofisa. Ma be go cholo ndiya ni kucho cho. Mana biro ga bira en ngeno tiyo ko tiyo. Idok tich tich adi watiek wach ni wa. Adok Jumapil odhiambo.
Jumapil. Mm.
Aman ko Nyasaye ong'eyo kaka biro timo. Aya. Koro an gi wach.
Wach na wach ni no.
Ayudo liel je chema. Jakom anyuola wa ka liel osebudho kapok oyudo wa to wang' ne wayudo liel. Ang'oni motoba.
Mara.
Ay. Mara ma Gladys.
Gladys Nyangwana. Giladis ni nyo, nyo, nyo sembo punda kadhi aura kaka ineni kuche chao Tanzania kuche chao oche ok chiegni mm -hmm. wini punda ogwedho chunye mofuyo gi kube mane oting'e wiye to mano ok ng'ane dwa thone mara otho mari otho an gi liel koro idwa ni watimni nang'o tanyuola pile ka wan gi liel dong'we ka kwatimo To kumano gima i- nikelona kila ripot kata igona simo to godhiambo to waloso. Ema awachoni sani momiyo nakona amondi Mm. kapok iwuok. Mhm. Ii mondo mi ung'i kaka utimo kata kugo bura moro wago teng' peng' peng' mwajagoga cha. Mm. Ibole gimoro an bende ayud kaka gin. To nakwayi Mhm. ma liel ma nyaka lose pesa. Manyaka lose pesa. Ii, nikech adieri sani Mhm. liel motimore ni Mm. ing'e ni liel mokalo mar eh, Christine mar Christina dong' nasolo kendo nagolo dhia nigolo dhia- dhiang' gi siling aluf abich koro sani akwayi Mhm. losna gini mondo obed motegno ji ogol solro maber bas mano to koro alosi kech ma to koro mara ma to koro nyaka losi ei Koro- kanyaumbe dalawa ka ei kanyaumbe dalawa ka ka liel omako wang'e kaka watimoga aseng'eyo koro kosol maber moyudo kata elufu mia ariyo Mhm. wuor alufu piero abich mari ayie kodi mana miyi mokipira itieko ni to ka ji wuok ni tabaro nie mesa mano gima mano gima adhigo adhigo ma perfect ma perfect kabisa Ang'eyo ni- iwacho ni dhi loso perfect to ang'eyo ni ok iwinj adhi loso mar atari awujo mosomo an Adhi loso mago- mar atari.
e koro Eh.
mae gima dwa ni tim ma to koro be deal wa makata karan kik ng'e Karan ng'e nade to ok ma marwa kodi ok emomiyo ne hmm.
iyiera mi jikumi ma gweta. Koro liel hmm. chieng' ma liel ochopo ni ji dhi to idhi loso ni ji dhi te iwinja ae giko hmm. to abiro akwali kanyo gotieno to wadhi i wadhi ji ariyo koro ka gibiro duogo wan waseaelie ok emomiyo iriekga wan kaka jagweng' agweng'a ni wang' timo wanade kata kowinjo ni wakwalo gi zongo kwan motele gwe Eh. ka in emi in malo tane maluwo bang'i Koro igo bura dalana tich adi? bura okang' saa aboro godhiambo I- idwa- i- Idwa oro negi messages. message message sani nadonja donja ok ng'e yudhe kaka Eh. ada ore kor gweng' sani ochambwa ochambwa ochambwa an godhiambo Eh. barasa Ing'e ni ing'e ni kitimo kamano tikonya nikech adier kata in owuon. Bwana wacho- Ing'e ni onge andi koro in e jela. omera eh, wachno wegi kanyo We awa wach Ok awe ma wacha wacha Mm. nikech dong ne kwalo muogo mano ting'e. Ya chief kori kuodo wiya Ah nikech ah ang'o? man ta wacha wacha.
yawa. Mm.
Dong ine mo ma joga mane dhi kingi man maduga wuonda joga ne ani yedhe go kadware location. To kane maninde bath jikondi kacha chaka ku- ka ka Luoro kuodo maki malich, mana luoro kuodo maka dhiye. malich, luoro maka malich.
Indi koro se iki kata tich mitiyo no. Emo miya eri ga.
Eh. To Koro koro- adwa nang'ad mondo aweni thuolo. Onge wach koro in gimitim.
Eh.

Koro ba. Ka duogo chien kama, achaka mm. lwar e wi rombo, koka rombo dwa gaja, dwa deng' nyicha. Onge wach baba, chok eh, maber. Eh. Ero kamano. Kamano. Haya. Kamano wuora.
Onge wach. Hey, jamoko manari nyanok jamelumo. Machani akumkunya. Chief.
Hey, hey, ma wach matek manareni. Wamanyane kaka dang' agochne jogi.

Aya ero kamano. Ing'e gima otimore? Tok mar chief otho kae, mar chief otho. Mar chief otho. Eh, min min min min gine min min jaode. Ok otho emo kilo na gine kanisa bor wan gi bura. To min jaode to gi kech bachal kama. Evelyn. Ah, lepa miya lewni moko kanyo mana ne dhigo wuotho koro wuotho ka dhi koro mi lewni moko eh kel mago kel duoka duoka kel mago kel mago oh.
me kamana go paska miwe kel mago Eh. Wuoth koro kadhi, ana losa ne wach chief ni. Chief ni ngene mano konya ka ida tuye malich. Ino kinge wach no. Mani kwalo muogo.
Ang'o timore ne chief?
Ibi chako.
Ang'o timore? To donge chief nokonyi kituye ka ni kwalo muogo koso en miriyo. Ugo kendo ya. Donge mano gima ne chief ugo ruwe. Mia koti.
We wuwe mbele wa jatich. Jatich ok wuwe mbele na kaka ida wuwe mbele. Jatich no to he.
Owe wach. Atiek lawo sende.
Uketa gi kelele uchalo nyawa weda la kar ku kar mondo apidh orweda. Ok jaodi ne molo ka nyieke to an mana jatich. An ok an nyieke. An adok gi nyako ni. An an nyie ok nyieke, an an jatich. Ang'o miyo loka nyieke dala ka? Ne an awuok kae. Adhi adhi manyo kaka ji bie barasi. Winja maber. Eh kelele kelele ok adwa nyawa wadok. Dok ma bende dala. Korka nyawa. Eh. Chope barasa.
We adhi e barasa to koti na ni oromo malich koti ma koti ma mana kaw ma siling 30. Oriti. 30 e mtumba ni. Jatenda oriti.
Onge wach mama.
Eh. Onge wach ito nyaka kawi. In nyaka kawi mara ni. Mayo ga tuo. Mayo kaki mayo ga mon tuo. Onge wach. Mayo kaki mayo mon tuo. Eh. Kidwaro ta ma iya maya. Wadhi ane ka kiti. Abro mama ika kidwaro no. Dichwo ok irite. Kidwaro ituori mondo kik ma iti rite. Ok ikia kata rito dichwo.
Ka, Ah, wuod wuora.
to nang'o wuod ma? An maber to mana in.
Angima. Eh, To mwalo wachang'o?
mwalo koni to ling bwana. Adier? To kawuono ma irwaka rwaka gunia ni kare kawuono idhi gonyo dhok sa adi yawa? Iwinjo wuod mama?
Eh. Rwakruok ng'ato to kidonje. Eh. Mani chalo ng'a pimo wiya gi ndawa mose madi. Ah ah ok apim wiyi to ba penja penja kae wach matin iseluongo nyaka chief ya. Eh. Ah chief to onge sa. Eh. To chalo nade wuod mama? Ambe koro ayudo simu moro ka. Eh. Awinjo ni wach motimore ka chief ka. Na na awinjo ko kum. Eh? Miya gonyo gudu. Ah ah we awe alerni wach ni maler. Eh. Na bedo ga dala kanyo nasuso bando moko kanyo. Mhm. Awinjo ko kumoto bang'e matin Awinjo ni iluaro wa bura kanyo ka chief. Ka chief. Sani mino kagonya koti na moro mane keni mato na mama Iwinjo macha. kahawa.
Eh. An ahero ga gik moko ma wach moriere tir ka tie ng'ama otho. Iwinjo? Eh, awinji. Ok chief JJ. Chief JJ ema owuoyo sani. Chief JJ no mokuongo, Chief JJ no nyicho goya thum moro mwa thum manche ywak kangoga kanyo. Nyocho goyi.
Ineno Guys. ndinga ma koni. Eh, Prosiding back view mara ka. ma ma Chief nyodu adere.
anyisi Man nyate chief ma no chief- kadhi winjo. chief no nochwada ineno de kama ineno ba matin chief ema nogo malich chief ema nogo malich ne kia naketho nyar eh? Ko iwacho ni chief dwa jibu ang'o ma ni kuno maduong'. An ing'e ni weche chief no kadwa winjo in. bana fact, in wadhi wane ane wach ni ing'e ni wach ni nyaka wadhi wadhi wala matin. Eh.
Ibiro miya we ogudu de. ah ogudu To ni koro to- ma pok agonyo jamni ni. To jamni ang' ni duogi koni kata godhiambo gima sa paka chiya. Jamni Kori- gima kwa dakika ariyo to Ikoni oseyie. wadhi ka chief.
Pie ma koro imiyogi mang'eny wadhi ka chi. To chief mineno iwacho ni wadhini. Eh, Iwacho ni ang'o otimore? awinjo ni gimoro otimore kanyo lakini pok ang'eyo to wawa. Ka dipo ni en kata gig solo solo gi. Eh. Chief mokwongo chief nok sol kata ne ka Solo to kosolo mera kata ning'e ni mara nyocha otho kama chiegni. Sif noko solo ma chi igone simu to koro mteja wa nambari mama more ma wuok koda simu. An guog wanyi cho donje bayo bayo moko manono gi. Eh. Ma guok nyacho maka di chief nokonya. Eh. Chief okokonyi.
Lakini Chief be moromo wa gi solo ma nyoro nyoro kaka koko sol ni kiane diende monyo chotho. Sani kian twar ni moko nyocho ni sani kendo mar. Wadhi adhiya.
Wachno kendo nyaka wadwang'. Wadhi pinge.
Wadhi.
Mae liel, mae liel ma wang' na nyuola nyaka ng'e ni wan ga jok go joka kiundo gi. Ase solo ne gi ase solo ni ada wuondo gi ma kaka ase riambo ne ni mara mothono be kadhi golo pesa. Da wach no wad gi chiega ng'a mi pesa onge. Koro kaka ne giwinjo ni mara girokni mo wasolo ni chief wasolo ni adwa nyamo pesa. Elufu mia adek gi wiye go. Wang' ni Nyasaye okonya adhi naringo gi ndege. nyaka tu gi wiji an liel dong asole kaka pile aseto mana mon e udi gi mon ma jo fitina anyuola wan sani koro an gi liel chung' mana tanzania alufu mia adek kok giketo piny kata liende mok adhi adwa ng'adogi gi malo sa sa kia ni nyithindo to nodhi ma nyaka nini adwa ng'ado gi ng'at nyowuoyo adwa ng'ado gi ng'at maratari ni liel uwi ma nyogo ma ji te owinjo ipod ng'ato biro Chief. penja ni ng'a motho Chief, Ah, ah, chama ba, ibiro asechopo. Eh.
Eh. Ah, ah, kaw kom kaw Ah, kaw kom kom. to jogo deko manade To ko aneno ka e- e- en en aboro gi 40 some- something. Eh, To jogi dak bi eh, iwinjo awinji. imbe riaria ni mara motho To ko mari mari motho. Eh, ah, ah, ne pok awacho ni kamoro wadgi chiega te manyoth koro ka na wacho no wadgi to nok digol pesa kare riek Mm, koro rimi mara. dong 50 chato mara A- alfu prabich mari Mara. in koro wechani analing Eh. kaka isewacho Chief, ah magdalena tidhi nade?
Ai, ai, biro Asebiro.
ai wada Eh, Eh, emomiyo bed gi koni. nayiero secretary motegna Eh, oh, ahinya mae ma- Nyaka ma- warit saa. en man wayiere cha Eh, ok ma ma ma ni man wayiero magdalena Nyaka nagochone warit saa.
ito dalo dhi nade Ah, wadhi maber.
ungocho chuori nodhi lak Ah, nowuok matin. Odhi lago jamni.
Hey. Ee, ai et mag kayuo cha bende donjo i. Ai ai ai ai. Ibiro. Ei, nyagi dai la yai. Ee, nya Maria. Wadu bire marwa ni. Wasebiro. Ei, nyathi wadu wach nosechanda. Aninda leko mana mara, aninda leko mana mara. ema wuono ni naleko ni mara uma godheru koko nyono wiya ei odheru ya mara ochako chieno chon ya jakom to samoro nitie gima nitimone samoro nitie gima nitimone iming'e ni dhogi ng'eny ng'ato pod nie muchari to chieno ya ah, to timbe ni nikech nokawo nyare gi ndiga nodwa ni nyare oidh ndiga ok samoro chieno mosechako ah, ah, chief idhi chieni mbele ka anda nyisi wachne koro nikech nariembo u chien cha mbele ka idhi chieni chief awinjo no ba wach maber

mari Dang' ok ok ati- ang'eye mari dang'- mari ang'e maler malich Dang' ok atim nende nende e dalana. chung'uru mar walem E, Wabiro lamo.
I- na- Kaka chiemo ot pod aluor.
Idwa chamo ang'o ka wan e bura? Chief to ka yat kare mawe manin mithoni to kendo Ok ya- atho, ng'ama omi report. Ingeni wach ingeni awinjo kokabiro kaka gin kokinin ng'a ng'ato Kendo ma- mabuok. mabuonga mosi

Nyasaye miyo fuke mosedonjo ka gichwir pesa. An gi liel madhi e chuma na Tanzania Le matin Nyasachwa. pesa dhi kun. Iidho geche wilruok e Oromo. geche kichopo sirari lok Oromo, rie gari yachicho. lok rie gari. Nyasaye alufu mia ariyo adwaro e bura ni ka onge to liel ema ok adhi. Mm, a- alufu pra adek, mia adek nyaka. Nyasaye telnwa.
Telne, Arambe ni telnwa mondo pesa owuogi. telne. Iseneno ka asesolonegi kata moko ineno dhogi dongo kage an masegolo pesa e lietegi. Kawuono Nyasaye loko na pesa na duogo na te. Nyasaye tele mago e bongu ni api. Amina.
Oh, asepa. Asepo se biro. Good me. Good me ni Musa. Iru kamano iwene jatelo. Eh. Ai, ai, ai. Ai kuome, wuoyi ma serious ahinya. Ne maka kuneno.
Aomo ka mondo obidi ndiga mondo okaw. Dala ni mani koro kibiro nyombe yie. Eh, ne mondo tero glit Tanzania. Eh, obiro gi ndiga ko kaw minot gi bora gi ndiga ko. Daraj nyiso ugi ma malich ahinya.
Wadwa dhi e job bwana tijip bwana. Wach malet chalo niya. Wach malet en ang'o?
An gi liel koro jakom wang' ni kaw wach. Wang' na kaw wach ka.
Ii mondo ikunde gi aso karano chungo somnegi. Chungo somnegi. Ii mondo inyisi pesa mwa go kwan pesa ka pesa mwa. Ago erokamano kuom chopo e bura mondo mi uwinja mondo achop uchop e burani. Mm. Nagonu simu ka malich mokalo nikech ing'ere jatendwa me kor gweng' ka mare otho to nyaka wachop piyo piyo. En e ng'ama oritowa. Ai, lit na. En e ng'ama oritowa. Nawe wacho. Ling' aling'a, ling' aling'a, ling' aling'a. Ai, mara yako.
Koro gima nitiere ka, gima nitiere matimore ka. Ang'o Oda mantie? solo. Eh, Oda solo. solo. Jakom sekre- karanda chung' malo mondo isomne jogi bajet mosegoyo gi pesa madwarore, pesa teke teke. Sang'eny. Wane mondi aneno ang'o? Ah, Ubiro mang'o ka? Nyathi ok in ok inanyuola ne ai kam. Nyathi ok bu kendo bete bura man.
Ema wacho.
Giminyiso uno ok uwinj ni mi. Choke abro goyo. Mago ero chiko itgi gidwa kone min gi. Magi ang'o? Mae ka kipunjo nyithindo. Nyathi ma pok okendo manade ma bete buru. Chung malo. Chung. Ala.
Nyathini gwen Wene gi ang'i jabi.
Ala. Separate bed piny.

ne wan wasesomo mosomo Rombe osekalo ariyo, chikuru itu. ka jo kanise Oyo bale.
mokalo gigi uto un jomany Rombe wadwaro ariyo. Me a- achiel kachiel en alufu abiriyo. Te en alufu apar gang'wen. Kamano. Eh, mano Mano gima- adier. ma- ma- Nyaka kamano. wadwa Lawu. Chifu Lawu Junior mane ma- wadhi nyiewo ne maro lawu. Yes, Moro yes, wako. mi kego. Ma en alufu praboro. Bas.

Kare mogo kata Kar koro mogo kilo kata ariyo medo ni- siling mia adek. Ei, mogo be dichamre gi rombe kata yawa. Ling' ane.
Iwinjo Ling' ane. iwinjo nyako kok idwa dhi e liel To tiwe. we. Wesi na An pizza ma mar mara. ngol. Ne apenju, ato an gi penju. Chief ing'e maber ni ping to pok apingiga. Eh, To kendo hero mara bok daher mondo mi apingi. Eh. Aluori ndi. Mm. Penjo maduong'. Mm. Magi somonwa asoma mondo wawinj budget ma dala no koso Wagolo. wabe lwetwa Ang'e chope kama budget. ochandi.
Eh. Ang'e kama kar mogo kilo ariyo ne mang'e nowang'o iyi. Kanyo. Iwinjo. Eh. Sama liel ni dala kacha cha. Eh. Kama liel nitie ok oyie ni ng'ato tedi. Kaya cha mara madhi chiemo gi chwo. Tapilo mar alufu prauchiel. Kata kosa Mara. ka mara otho. Apilo Tichunge laba. obilo kuon matin to chako doko ninde sanduku. Jasomo dhi mbele. Iwinjo.

Ng'ato ka ng'ato nanyisou ni sama ubiro e bura to nyaka uting' gimoro. Elfu mia ang'wen pog ne ji adi? Pedhna ne orusuka kar ka mondo mi gimoro amora ma ng'ato birogo nasenyisogi. Gimotim. Eh.
Gona elfu mia ang'wen kopog ne dhanogi. Eh. Pesa adi adi ma ng'ato To pog? 50,000 50,000. Eh.
Abi ka oda ema ninde kech 50000 akel naywago ng'ato mok kata mara. Ma jatelo morito gweng'u e pingo. ma jatelo morito kineno ka tek ni digol dali ni darge location ilarge idargo kae dhi piny kama chielo Mano wach maler. wach no kane kamora jago man gi wach apenj imbe kaka dhok opong'o lachi che dangi wach chief ni onge linga ne pangruok. ane matayo nyasi jago man gi wach Ii. an wach man go chalo kama an ka- Mokwongo gonyo gundi ni ket ka imi lew chunji. agonyo separate Jakwatha kwa igonya igonya igonya. weye owuon Lee. Nyathini ng'ato chwo wedho kochamo jamba yi awang' kode. mano ila- iyale barasa okae Eh, iwinjo jakom An an gi wach an kaka Omuto. Chief Wuo Jay- piyo piyo, lewi omo e moko. Chief Jay Jay ma koro nigi sida kan. Mm. An ka nyiche gwendwa omako i chief akelo ne report chief ok osolo. Ma ma ma ma mago gik miwache barasa. Ah, Iwinjo. Ok ni an odwani wasol ne guogwa kanyo bayo ma nyacho maka kelo ne report mondo osol pesa mitero go guok osiptal Nase nyiso otamo. ni- Golo gunia ni pep ka jogol pesa. Nase Golo nyiso ni gunia ni- nyathini wiye okethore. Golo gunia. Mogik atieko ok ulonya ulonya nade he.

Ma mia achiel, Magi we wadare uwuondowa, Lukesunka. Amen. kosamehe yawa. Magi jogi te wadare Ne, kelu Lukesunka. pesa, kelu Kolu matin matin ma un godo, tiwacho gima igolo, ok ni Yawa. alufu prabich tigolo siling mia. Haya. Upimo winga. Cho, ero gimoro yudore. Oh, mimi ni bibi. Bibi mara ng'o, Mimi ni wajnwa bibi gini wa kelu. Kiti.

ma ma mar chief chief wakwonga kete goki mondo ikwong ipime iwinjo wuoyi pok mari otho ma soko wang'a kita kita ka amba golo tuk tuk midhi ter go bando ne transport chief be un gadi en wadhi eli ne jogi walo an abiro gi chiemba ma dhi chamo amedo moro ma erokamano dada mage jok ma nyaka bedo gi chief

Ade. Tolly. Mago gik mokuwa. Tolly. Mago koro magi. Ang'eto.
Mago winjo gimotim. Mm. Aneno ka walo moro donjo e yuka. An ema an gi liel, nadwaro kuomu pesa ka ng'e ni an gi liel. Ukawo lewni ma sekendan muserwako, ubolona ka ni man makoro arwaki. Ma didhigo kata ka mari separe. Mana chaya.
Ne chief iketo koda.
Koro siling' mia ariyogi.
gi, gi sukari gi chak gi magi to kuru kelo ne chak ni to miya miya kunga chak go ka wei ne mondi go mena ma siling pra bich ni oh gole siling elfu mia ngwen podo dong pesa di ne wai wagi wan no ko tonwa eh wan wa konyi wan wa konyi ngato ai dalana ka ai ruka

Imbe Omera dhi yo. imigo jogi fitin. Ah, jogi ok dhi yo.
Okawo nyathi diel mokwany e pap nokel ni dhi cham. Chief jogi nyakwar yembe location kae. Diel marom ga puoyo dag yang e liend mara. Ni cham diel cham diel. Ber ka. To koro mwa nono ni in misemo jogi. Jogi nok asemo. Iwuotho dhout jogi semo jogi. Jogi ema tijgi tek. Jogi tijgi tek. Aina idala na bwana. To kimbi dongi liendi no. Aina. Maro manade mi isolone. Ni kila kitu maro, kila kitu maro. Dong' gi mari no. He. Nenego. Koro imor ni kwanda ok odonjo. Kendo in nyaka riembi e location ka. Be miya pre abija. Ni wacho ni miya siling alufu pre abija. Pre abija onge go.
Ami gi moko choki. Omena omena ma pre abija ne lokore alufu mia ariyo. Mm, ne kaka ichal.
In nyaka jite jok mantie kor gweng' ka in mar mar yemi. Ada wuothe miere ugo go kwaja bro go usa sa. Chaki duoka ne dhako chandi. Mm. Fuo mali. Osetami.
Diel diel kendi. ni choko na choko na. ng'ato kelo nyathi diel ng'ato ka siwono mena dis achiel ma ore dige liel nang' wangi to muoche dier wigi giwe ni koro naloso chiemo ma- ne jobur ang'e kaka abiro dhi e liend marano un ok ukendo na an mana kendo